ס'איז געווען א א אידענע, א עלטערע אידענע, יעדע יאר פלעגט מען פלעגט ליינען די פרשה פון פרשת וישב, יעקב אבינו האט געשיקט יוסף צו די ברודערס, האט האט זי געוויינט, ווען איין יאר האט זי געזאגט, שוין, יוסף, איך האב שוין נישט רחמנות אויף דיר. האסט געזען פון לעצטע יאר וואס איז געשען, וואס גייסטו נאכאמאל? זייט די יאר האב איך נישט רחמנות אויף דיר. סאו די דריי פרשות, וישב, מקץ, ביז ויגש, ליינט מען די סעד סטארי וואס האט פארקויפט יוסף, באט פיינעלי די פרשת ויגש, די וואך פרשה, יוסף האט זיך געטראפן, האט זיך געטראפן פאראיינציגט מיט זיינע ברודערס.

פארוואס פארוואס וויינסטו אויף יענעמס חורבן ווען דו האסט דיין אייגענע? האסט דאך דיין אייגענע בית המקדש, וואס וואס וויינסטו אויף יענעמס חורבן? קודם וויין אויף דיין אייגענע. די תירוץ איז, פארציילן א מעשה וואס איז געווען אין צייטן פון די קאמוניסט רוסלאנד, מ'האט נישט געלאזט. האבן חדרים און ישיבות נישט געלאזט לערנען מיט קינדער מיט בחורים תורה, איז געווען א באהאלטענע ישיבות באהאלטענע חדרים אין יעדע שטאט האט מען געלערנט באהאלטענערהייט, איז געווען איינע פון די פלעצער ווען דארט אין די משפיע געווען די מזכיר פון די פון די פריעדיגע רבי ר' כאטשיג פייגעלין האט ער געהייסן, ער האט געלערנט מיט די בחורים אין א קעלער אין א בעיסמענט, און. מען האט אפגעשמועסט אז איינער גייט וואטשן אינדערויסן און אויב גייען קומען איינער גייט קומען פון די פאליס אדער סאו האט מען געהאט א סימן וואס מען גייט טון און יעדער האט שוין געהאט א פלאץ א פלאן ווי מען גייט אוועקלויפן ווי מען גייט זיך באהאלטן און מען גייט אוועקלייגן אלע ספרים מען זאל נישט זען און און שוין און אזוי איין טאג זיי זענען געזעסן זיי האבן פארברענגט און מען האט אסאך גערעדט אויף די עניינים פון תשובה טון און. געווען א גרויסע התעוררות, סאו יעדער האט געוויינט און ס'איז געווען א מורא'דיגע התעוררות, און אינמיטן קומט די בחור זאגן אז זיי זענען דא די חברה, איז גלייך שנעל יעדער איז אוועק געלאפן, און מ'האט זיך באהאלטן, איינער איז ארויס פון די פענסטער פון יענע פענסטער, איינער געגאנגען דא איינער געגאנגען דארט, מ'האט זיך באהאלטן, ביז זענען זיי אוועק געגאנגען. און שוין, נאך א שטיק צייט ווען די פאליס זענען אוועקגעגאנגען פון דארטן, האבן זיי, זענען צוריקגעקומען די בחורים, האט דער משפיע כאטשיג פייגין געפרעגט, זאג איך פארשטיי איין זאך פארשטיי איך נישט, זאגט ער, פריער האט מען גערעדט וועגן עניינים אין עבודת השם, מען האט גערעדט פון סארעס און תשובה, האט יעדער געוויינט, ס'איז געווען א גרויסע סארעס, און פארוואס ווען מען זאגט אז די פאליס איז דא, און זיי חרט'ן זיך אז סאך א גרעסערע סכנה, עס איז מער נוגע פאר די מענטש, פארוואס דעמאלטס האט קיינמאל נישט, קיינער האט נישט געוויינט, יעדער איז אוועק געלאפן, קיינער האט נישט געוויינט, די תירוץ איז, אויב א זאך איז נוגע טוט מען למעשה, מען וויינט נישט, וויינען קען נאר העלפן א מענטש פילן בעסער, ס'איז מאכט א מענטש פילן זיך בארואיגן און פילן בעסער מיט זיך, סאו אויב א זאך איז באמת נוגע. דארפסטו טון פאר דעם, ווען ס'קומט צו די אייגענע חורבן דארף מען נישט וויינען, דארטן דארף מען טון, ווען ס'קומט צו יענעמ'ס חורבן דארטן דארף מען וויינען, דארטן קענסטו גארנישט טון, דארטן דארף מען וויינען. דאס איז די הוראה פון דעם אז א מעשה, א מעשה הוא העיקר, די עיקר איז טון, טון פעולות און די אייבערשטער וועט טון זיינס.